Васыятьнамәне гамәлдә түгел дип тану турында Галимбәков Ирек Вахит улының Минхаҗева Алия Радик кызына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Озак вакытлар апасы белән аралашмаган энесе Апасының үлеме турында ишеткәч, кинәт кенә кайтып төшә. Ул апасының балалары һәм башка туганнары булмаганлыктан, барысын да үзенә васыять итеп калдыргандыр дип уйлый. Ләкин васыятьнамәнең законлы булуын һәм башка сорауларны судья Әнәс Нуриев тикшерә.
Барыгызны да басуыгызны сорыйм. Суд килә.
Барыгызны да утыруны сорыйм. Васиятнамәне гамәлдә түгел дип тану турында гражданин Галимбәков Ирек Вахит улының Минхаҗева Алия Радик кызына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Якларның килүе турында хәбәр итегез. Суд сәркатибе. Процесста катнашучы якларга хәбәр ителде. Алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе, аудиоязма чараларын кулланып алып барыла. Рәхмәт.
Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Суд сәркатибе аша шәхесне таныклаучы документларыгызны тапшыруыгызны сорыйм. Россия Федерациясе Граждан процессуаль кодексының 163 статьясы нигезендә суд утырышы залыннан шахидның чыгып торуын сорый. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы сезгә сүз бирелә. Трибуна янына килеп үз позицияне аңлатыгыз.
Хөрмәтле суд, апамның васыятьнамәсен гамәлдә түгел дип тануыгызны сорыйм. Дәвам итегез.
Минем мәрхүмә бертуган апамның торак фатиры турында сүз бара. Ул ике бүлмәле фатир. Ул соңгы көннәренә кадәр анда яшәде. Һәм 2000 нче елның 22 нче августында төзелгән васыятьнамә буенча варис мин идем. Гомумән, әле бу васыятьнамә төзелгәнче дә инде бер бу фатир андый мондый берәр хәл булса апа белән бу фатир миңа калырга тиешле дип белә идем мин. Һәм чөнки мин аның өчен бердәнбер иң якын кешесе, бертуган энесе. Менә инде мин апага һәрвакыт һәрдаим булышып тордым, ярдәм иттем, акчалар җибәреп тордым, ләкин кызганыч, мин инде үзем еракта яшим һәм эшлим. Һәм гел кайтып йөрергә мөмкинлек булмады. Мин аны үз яныма алырга да җыенган идем. Хәтта инде э, яхшы караучы да э, табып куйган идем. Ләкин кызганычка каршы өлгермәдем. Әйтегез әле, апагызның үлүе турында сез кайчан белдегез? Һәм васиятнама турында да аңлашылмады. Э, апамның үлүе турында миңа социаль хезмәткәр шалтыратып әйтте һәм Күмәргә кайткач, 2000 нче елның шушы 22 нче августында төзелгән васыятьнамәнең үзгәртелгән булуын белдем мин. Э, апа үзе үләр алдыннан гына э, әлеге васыятьнамәне үзгәртеп һәм э, җавапчы менә Минхаҗева Алия Радик кызына Шушы фатирын язып калдырган. Апам авыру кеше иде инде ул белештереп тә бетермәскә мөмкин иде. Шуңа күрә бу әйбер гаделме, юкмы, менә шуның буенча шуны белергә иде. Димәк, сезнең апагыз артыннан карауга социаль хезмәткәр беркетелгән иде? Әйе, ул бүген биредә судта шаһит буларак чыгып китте. Әле шуны да әйтергә кирәк, менә апамны соңгы юлга озатырга кайткач, мин җавапчыны күрдем. Һәм аннан мин җибәргән акчаларны ул банктан ышаныч кәгазе буенча үзе алганын белдем. Ул инде аның әйтүе буенча ул ул акчага дарулар алган. һәм менә шунсы мин фатирга кергәч бернинди дарулар да күрмәдем хәтта инсулин да юк иде менә кем белә бәлки алар булган булса әле апам да минем исән булган булыр сез нәрсә сөйлисез ул ничек оят түгел алган идем мин аңа дарулар барысы да бар иде зинхар залда тынычлык саклагыз җавапчы сезгә сүз биреләчәк ә сез дәгъвачы үз чыгышыгызда кимсету, хорлау сүзләрен зинхар кулланмагыз. Яхшы, аңладым.
Сезнең беттеме?
Әйе, алга таба минем вәкилем дәвам итәр. Рәхмәт. Рәхмәт, утырыгыз.
Дәгъвачы вәкиле, рәхим итегез.
Хөрмәтле суд, ышаныч белдерүчемнең хокуклары түбәндәге нигезләр буенча бозылган дип саныйбыз. Эш буенча аңлатам. Ышаныч белдерүчемнең апасы 2020 нче елның 25 нче апрелендә үлгән. Яңа васыятьнамәгә килгәндә инде 2020 нче елның 12 нче февралендә төзелгән. Мәрхүмәнең үз-үзен тотышына, турыдан-туры йогынты ясый торган, аның психик һәм психологик авырулары бар икәнен ачыклаганнар. Бу мәрхүмәнең төрле дәүләт һәм хокук саклау органнарына күп санлы язма мөрәҗәгатьләре белән раслана. Шулай ук аның медицина картасында да язмалар бар. Россия Федерациясе Граждан кодексының 177 нче статьясы нигезендә, хокуктан файдалануга сәләтле булуына карамастан, Алыш-биреш гамәлен кылган вакытта. Үз гамәлләренең әһәмиятен аңлый һәм аңлатып бирә алмаслык хәлдә булган граждан тарафыннан кылынган алыш-биреш гамәле суд тарафыннан гамәлгә яраксыз дип танылырга мөмкин. Суд тарафыннан үлгәннән соң суд-психиатрия экспертизасы билгеләнгән. Экспертлар бәйләмәсеннән күренгәнчә, икенче васыятьнамәне язган вакытта мәрхүмә үз гамәлләрен аңлый һәм аңлатып бирә алырлык дәрәҗәдә булмый. Экспертлар бу нәтиҗәне якынча ике мең дә унбишенче елдан башлап мәрхүмәнең психик халәтен үзгәрүен ачыклыйлар. Күп тапкырлар полиция органнарына җинаятьләр турында хәбәр иткән, шулай ук бик пөхтә киенмәгән. Өендә дә тәртип булмаган. Үз-үзен тыныч тотмаган, хәтта үзенең якыннарын, танышларын да танымаган. Авыруның медицина картасына да нигезләнеп нәтиҗә ясалган. Табиб тарафыннан баш мие кан әйләнеше бозылуы белән бәйле рәвештә гражданка Галимбекованың психикасы үзгәрү билгеләре ачыкланган һәм шулар картада билгеләнгән.
Сезнең беттеме? Әйе, хөрмәтле суд, бетте. Җавапчы, сезгә сүз бирелә, рәхим итегез. Мин дәгъва белән килешмим. Минем фатирым васыятьнамә буенча. Һәм әлеге васыятьнамә миндә бар. Ә бу кеше аның янына да кайтып карамады. Мин җыенган идем, тик өлгермәдем. Аңа һәрдаим булышып тордым. Менә бит, мин акчалар җибәреп торган чекларым да бар. Акча җибәреп нәрсә инде ул? Аңа кайгырту кирәк иде, акча түгел. Мин аны үз яныма алып китмәкче идем. Дәгъвачы, бүлдермәгез.
Дәвам итегез. Без Венера апа белән күршеләр булып яшәдек. Берәр нәрсә кирәк булса, ул гел миңа мөрәҗәгать итә иде. Мин аңа азык телек алып кайттым, табиблар янына алып бардым, дарулар сатып алдым. Минем гаиләм, балаларым бар, вакытым алай күп түгел, ләкин кешене андый авыр хәлдә калдырып булмый бит инде, шуңа күрә булыштым. Һәм миңа бер вакыт Венера апа әйтә, Алия, син мине ташлама инде, ди, мин сиңа үземнең фатирымны калдырырмын, ди. Һәм без менә шулай итеп килештек. Мин аның артыннан карыйм, ашарына пешерәм, саф һавага йөрергә алып чыгам, аннан соң коммуналь хезмәтләре өчен түлим. Ә моның өчен, болар өчен ул миңа васыять итеп үзенең фатирын калдыра. Һәм инде ышанычнамә буенча мин банктан акча алып, барлык кирәкле әйберләрне дә сатып алдым. Бу ялган, аңа бит инде социаль хезмәткәр беркетелгән иде. Син аның башын бутагансың, ышанычын яулап. Дәгъвачы, сезгә кисәтү ясыйм.
Сезнең әле үз сүзегезне әйтергә вакытыгыз булачак. Җавапчы әйтегез әле. Димәк, дәгъвачы нең апасы сезгә ышанычнама биргән булган, шулаймы? Һәм икенче сорау, ул акчаларны сез алдыгызмы һәм гомумән алганда күпме акча күчергәнен әйтә аласызмы?
Әйе, Венера апа үзенә йөрергә авыр булгач, үзенең саклык кенәгәсеннән акчаларны алу өчен миңа ышанычнамә бирде. Анда 56 мең сум акча бар иде. Ләкин, билгеле инде, ул акча гына җитмәде, мин үземнең акчаларымда өстәдем. Әйе, менә мин җибәргән акчалар инде бу, әйткән идем бит. Ничек инде җибәрмисең, ул бит синең апаң, тагын акча да җибәрмәскә. Ләкин менә ул акчалар гына җитми иде аңа. Нәрсә өчен җитмәде? Әйтик, үзенә йөрергә авыр булгачтын, мин инде аңа урамга, совхоага чыгар өчен инвалид коляскасы сатып алдым. Ә күп функцияле коляска, ул 36 мең сум тора. Ләкин аннан тыш Даруларга да, тырмыш итәргә дә акча кирәк бит әле. Ә коляска калдымы соң? Фатирда бернинди коляска да юк иде, мин бернәрсә күрмәдем. Дәгъвачы тагын бер кисәтүдән соң мин сезне залдан чыгарып җибәрәчәкмен.
Мин аны Венера апа үлгәчтен мохтаҗлар өчен приютка тапшырдым. Ә инвалид коляскасын алган өчен чеклар, дарулар өчен башка чеклар бармы сезнең? Әйе, әйе, әлбәттә, чеклар барсы да миндә, үземдә. Суд сәркатибе аша зинһар бирүегезне сорыйм.

Россия Федерациясенең Граждан кодексының 1130 нчы статьясының беренче пункты нигезендә васыять итүче, сәбәпләрен күрсәтмичә генә, теләсә кайсы вакытта үзенең васыятьнамәсенә үзгәрешләр кертергә яки васыятьнамәне юкка чыгарырга хокуклы. Васыятьнамәгә үзгәрешләр кертү яки юкка чыгару өчен беркемнең дә, шул исәптән васыятьнамәдә варис итеп күрсәтелгән затларның да ризалыгы кирәк түгел. Кулыбызда васыять итүченең үзенең алдагы васыятен юкка чыгара торган тиешенчә төзелгән васыятьнамә бар. Әлеге документ нотариус тарафыннан расланган. Васыятьнамә язган вакытта Галимбекова Венера Вахитовна эшкә сәләтле дип билгеләнгән. Суд аны эшкә сәләтсез дип танымаган. Ул үз гамәлләренең мәгънәсен аңлый һәм аңлатып бирә торган хәлдә булган. Ышаныч белдерүчем, мәрхүмә белән барлык килешүләрне үтәгән, аны бушлай гына караган, үз вакытын аның белән уздырган. Без эксперт нәтиҗәләре белән килешмибез, бары тик диагнозларга һәм дәүләт органнарына мөрәҗәгать итүләргә генә таянып, нәтиҗә ясарга ярамый. Васыятьнамәләрне таныклау, нотариус тарафыннан яшерен васыятьнамәне кабул итү, яшерен васыятьнамәне ачу һәм игълан итү буенча методик тәкъдимнәрнең сигезенче пункты нигезендә васыять итүче эшкә сәләтлелеге икәнен нотариус белән васыять итүченең әңгәмәсе аша ачыклана. Әңгәмә вакытында нотариус васыять итүченең җавапларының адекватлыгын ачыклый. һәм шуның нигезендә гражданның үз гамәлләренең асылын аңлау мөмкинлеге турында нәтиҗә ясый. Безнең очракта бу процедура тулысынча узылды. Җаваплы вәкиле, сездә тагын өстәмәләр бармы? Әйе, хөрмәтле суд, бар.
Васыять итүче васыятьнамәне расмиләштергәндә эшкә сәләтле иде. Россия Федерациясе Граждан кодексының 1119 нчы статьясының Беренче пункты нигезендә, васыять итүче, мөлкәтен, үзе теләгәнчә, теләсә нинди затларга васыять итеп калдырырга, мираста варислар өлешшн теләсә нинди рәвештә бүлергә, сәбәпләрен аңлатмыйча гына бер варисны, берничә варисны яки барлык варисларны мирастан мәхрүм итәргә хокуклы.

Таныш-белешләрдән дә, аннан-моннан да ясатырга мөмкин. Ул бу әгәр дә ул булган булса, күрсәтсен ул инвалид коляскасы, ул юк бит. Аны бит беркем күрмәгән. Һәм э, шунысын да теге үзегез белгәнчә, апа бит инде акылы белән э, акыл да шуның кадәр генә инде, картлык та бар бит инде. Һәм э, аның акылын бутап, теләсә нинди документка кул куйдырырга мөмкиннәр иде. Шуңа күрә мин, хөрмәтле суд, Э, шаһитне апамны карарга беркетелгән социаль хезмәткәрне чакыруыгызны сорыйм яхшы аңлашылды утырыгыз э, шаһитны залга чакырыгыз трибун артына рәхим итегез үзегез белән таныштырыгыз хөрмәтле суд э, мин магазова гөлсинә рашид кызы социаль хезмәткәр булып эшлим галимбекова венера вахитовнага беркетелгән идем Атнага ике тапкыр мин аның янына килеп, азык-төлек китерә, урамга чыгып йөртә, уколлар ясый идем. Ә башка вакытта аның белән кем дә булса була идеме? Бу сорауга бик ышанычлы итеп җавап бирә алмыйм инде. Тик бер вакыт мәрхүмә янына өенә килгәч, җавапчы белән бергә кухняда торт белән чәй эчеп утырганнарын күрдем. Аңа торт ашарга ярамый, диабет белән авырый иде бит ул. Мин бу турында җавапчыга да әйттем. Эй, дарулар да күп эчте инде ул. Култык таяклар белән йөридер и. Сез култык таягы дип әйттегез. Ә менә җавапчы әйтә, ул коляскада йөргән ди. Сез колясканы күрдегезме? Юк, күрмәдем.
Ничек инде күрмәдегез? Күрмәдем.
Алган идем мин аңа коляска.
Ничек, ничек? Сирәк килгән, шуңа Юк күрә инде, бер, күрмәгәнсез. бернинди колясканы да күрмәдем, берни дә Аңлашылды. күрмәдем. Эшнең асылы буенча тагын нәрсә әйтә аласыз? Шулай ук җавапчының Венера Вахитовнаны Таксида алып кайтып, фатирына кадәр озатып куймыйча, китеп баруын күргәнемне дә эстисем килә. Миңа аны үземә күтәреп, диярлек алып, керергә туры килде. Бу бит инде, хөрмәтле суд, тәртипсезлек, кайгырту түгел. А ул сезгә берәр нәрсә әйттеме соң? Мин сорамадым, ул минем эшем түгел. Якларның шаһиткә карата сораулары бармы?

Җавапчы вәкиле, гражданка Галимбекованың эшкә сәләтлеге турында тышкы билгеләр буенча гына нәтиҗә ясалган булып чыктымыни? Әйе, шул ук вакытта васыятьнамәгә дә нигезләндек. Рәхмәт, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Шуның белән судта фикер алышуга күчәбез. Дәгъвачы вәкиле, рәхим итегез.
Хөрмәтле суд, таләпләребезне хуплыйбыз. Җавапчы вәкиле элегрәк телгә алган нигезләмәнең сигезенче пункты нигезендә, суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип табылмаса да, нотариуска мөрәҗәгать иткән вакытта үз гамәлләренең мәгънәсен аңлый һәм аңлатып бирү бирә алуына комачаулый торган хәлдә, мәсәлән, авыру нәтиҗәсендә, булган граждан исеменнән васыятьнамә расланырга тиеш түгел. Аңлашылды.
Утырыгыз. Рәхмәт. Җавапчыга килә. Хөрмәтле суд, таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды.
Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә.
Барыгызны да басуыгызны сорыйм. Суд килә.
Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Дәгъваны канәгатьләндерергә. Венера Вахид кызы Галимбәкова тарафыннан Алия Радик кызы Минхәҗева файдасына язылган васиятнамәне гамәлдә түгел дип танырга. Алия Радик кызы Минхәҗевадан Ирек Вахид улы Галимбәков файдасына дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын каплау исәбенә 300 сум күләмендә акча, Экспертиза үткәрергә чыгымнарны каплау исәбенә 21 мең сум күләмендә акча түләттерергә. Суд карарына бер ай эчендә апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша шикаять бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды.
Әйе. Шуның белән процесс тәмам. Рәхмәт. Васыятьнамә ул бер яклы килешү, ягъни бер генә якның ихтыяры кирәк. Ә васыятьнамә көчкә керер өчен аны нотариус расларга тиеш. Бер яклы килешү булгачтын, мирас калдыручы ул васыятьнамәне теләсә кайсы вакыт гамәлдән чыгарырга мөмкин яисә яңа васыятьнамә төзеп куярга. Ә бу очракта элек төзелгән васиятнамә үзенең көчен югалта. Ә бу ситуациягә килгәндә җавапчы бик уңайсыз хәлдә калды. Тормышта төрле хәлләр килеп чыга, туганнары карамаган мирас калдыручының үлүе белән туганнар шундук табыла. Мирас калдыручына туган булмаган кеше караган очракта,